Ma nistgħux nibqgħu għomja għal dak li huwa ċar. Jiena dejjem tgħid naqbgħu nistennew l-inkjesti. Però fil-fatt, Andy, l-informazzjoni ilha tinħema u tinġabar żmien twil. U sfortunatament l-informazzjoni li nġabret ma nġabritx għax kien hemm min kellu d-dover li investiga u investiga. inġabret bis-saħħa ta' ġurnalisti. Jiġifieri meta fil-Panama Papers aħna rajna u rajna emails fejn tan-ex Abiti qegħdin jgħidu lil Mossack Fonseca li l-main targets tal-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri huma Seventeen Black, dika ħadd ma skopriha ħlief ġurnalisti. Jien nista' nemminha din.
Le, sa dak il-mument tista' tħares lejha. Però maż-żmien, maż-żmien ġew Fatti oħra, Il-fatti li ġew huma illi dawn iż-żewġ kumpaniji huma ta' dawn it-tnejn min-nies. Maż-żmien skoprejna wkoll illi Seventeen Black hija ta' Yorgen Fenech. Maż-żmien sirna nafu ukoll għax il-kuntratt ma riedx jiġi ppubblikat, illi dan Jurgorn Fenech għandu share fil-kumpanija tal-Elettrogas. Maż-żmien żejna nafu wkoll illi din is-Seventeen Black kienet ħa tħallas ħames telef ewro kuljum lil dawn iż-żewġ kumpaniji. Jiġifieri bil-mod il-mod issa l-affarijiet qegħdin jidhru ħafna iżjed ċari. Maż-żmien sirna nafu wkoll illi Inqatlet ġurnalista. Maż-żmien sirna nafu ukoll illi din il-ġurnalista ġiet imqabbda biex tinqatel minn Yorgen Fenech. Jiġifieri ma nistgħux aħna neqbgħu għomja quddiem dawn il-fatti ċari. Jiena nifhem tgħid nistenna ma m'aħniex ħmir, m'aħniex boloh, dana ħadd ma jqum filgħodu u jiddeċiedi li jisplodi ġurnalista għax għandu l-pjaċir li jisplodi n-nies. Ħadd ma jagħmilhom dawn l-affarijiet jekk mhux għax inti qed tħoss illi dik il-ġurnalista li qed tkompli tikxef u tikxef u tikxef lilek qed tqegħedek mal-ħajt u ħa tikxfek. U ma kellhiex għalfejn u għalhekk hawnhekk fejn ma naqbilx miegħek fuq il-kwistjoni tal-istituzzjonijiet, u ma kellhiex għalfejn tkun hi li tagħmel dan. Kien hemm aġenziji u istituzzjonijiet oħra li kellhom jagħmlu dawn, però minn dawn ma għamluhiex. Andy inti taf bħali għax inti n-nies tafhom bħali. Inti jidhirlek illi per eżempju meta inti għandek aġenzija bħall-FIAU illi suppost qiegħda taħdem, tagħmel ir-rapporti tagħha, fuq ir-rapporti tagħha kif jaslu quddiem l-iskrivanija tal-Kummissarju l-Kummissarju jirriżenja? Inti taf bħala x'inti tkun il-Qorti bħal, inti taf li hemm kawża pendenti l-Qorti fejn kien hemm persuna fi ħdan l-FIAU illi kien Jonathan Ferris u dan Jonathan Ferris beda jindaga u jinvestiga. Għax he was going too deep, warrabni għal hemm. Mela faċli tgħid illi l-istituzzjonijiet qed jaħdmu, il-verità hi illi l-istituzzjonijiet fallewna matul iż-żminijiet u issa qegħdin fl-aħħar naraw xi ħaġa għaliex Ġejna u l-gvern fil-verità spiċċa ġie daru mal-ħajt. Ok, jiena nixtieq pereżempju npoġġikom hekk ftit f'sitwazzjoni fejn ikollok żewġ, immaġina aħna xi ħadd minna Prim Ministru. Ikolli Ministru, ikolli Chief of Staff jgħidu li ftaħna kont il-Panama ta'. Xejn. Eħe, meta? Vera, Rejdu, u jisum, tippisserja, ġalma. Ġalma, minn hekk.
Infetħu kontijiet il-Panama. Jew dik għadnet nistennew naraw ux vera jew le. Ma nistawx Kienem ammissjoni. Mux hekk, issa.
U dak il-ħin mux jirreżenjaw kellu. Pero nfetħu għal 92 euro tinsewx. Mux ovvja. U għar minn hekk. Mux ovvja.
Għar minn hekk. Għaw fej forsi għal problema. Ta' Joseph Muscat, jiena naqbel ma' dak li qagħad jgħid Robert, il-Partit Laburista għandu manifest elettorali u għandu mandat politiku biex iwettqu. Però l-manifest elettorali tiegħu mhuwiex biex naslu f'dan il-livell illi wasalna. Għad-domanda li saqsiek Joe, li hija domanda pertinenti ħafna, Ejja nagħmlu mod li l-Ministru tiegħi jtini risposta għaliha. U jtini risposta li hi r-risposta li tana Konrad Mizzi li kienet li da għandu dar Londra, ħa jikkrea din id-dar u ħa jitfa' l-flus tal-kera f'dik id-dar. Inti min ħa jemminha dik? Kemm hawn nies illi għandhom djar u jinkrew id-djar tagħhom? Daw biex jirċievu l-kera jiftħu kont id-Dubai, trust in New Zealand, kumpanija għal Palma. Ma di ma tagħmilx sens. U hawn forsi fejn żbalja fil-political judgement li qisu aċċetta din l-ispjegazzjoni għax l-ispjegazzjoni ma kinitx qed tagħmel sens. Jiena li nixtieq ngħid, Peppi, illi din nġarret kienet responsabilità politka għaliex Konrad Mizzi dak iż-żmien kien Deputy Leader u rreżenja. Le, ma.
Naħseb li huma ċittadini komuni kienu jibgħatu għalihom il-pulizija. Però wieħed
irid jara, wieħed irid jara ir-retroxxena illi ħanerġa' nsemmija. Sewwetta, sewwetta, etta eżatt, ir-retroxxena. Għadek kif etta eżatt. Dik hija l-kelma. Ġara, kellna elezzjoni li reġa' żied il-maġġoranza l-Partit Laburista u konna għadna f'moħħna kien għad hemm frisk l-inkjesta Egrant. Issa, jiena nixtieq nagħmel appell hawnhekk għax inti semmejt il-moviment, semmejt il-Prim Ministru, jirreżenja jew le Joseph Muscat. Taħseb li se jirreżenja inti? Hija mistoqsija, hija mistoqsija ipotetika, jiena naħseb. Taqbel li jirreżenja? Jiena naħseb li, jiena naħseb li l-Prim Ministru ħa jieħu l-aqwa deċiżjoni għall-pajjiż. Dik l-opinjoni tiegħi. Issa, issa ħa nagħlaq l-argument tal-. tal-Joseph Muscat u tal-legat u tal-moviment, jirreżenja jew le Joseph Muscat, il-legat li ħalla huwa tant qawwi illi llum il-ġurnata l-Partit Laburista tbaqgħlu tliet snin fil-Gvern. Għandu mandat t'erbgħin elf ruħ maġġoranza. Hemm nies kapaċi, hemm nies illi, jifhmu n-nies, jifhmu n-nies, in-nies tagħna li jmorru jħabbtu l-bibien, li rridu li nkomplu ntejbu l-edukazzjoni, is-social benefits, il-fibra soċjali li dan il-Gvern bis-saħħa ta' Joseph Muscat kif qal Robert u jiena naqbel miegħu. Issa hawnhekk lil hinn minn x'ġara jien qed ngħid jirreżenjax jew le. U hawn qed naqbel miegħek jien.
Pereżempju l-uġigħ, l-uġigħ li kellhom in-nies tal-LGBTIQ, dak ir-raġel għamel rivoluzzjoni, kuraġġ kbir. U żgur li kellu kuraġġ.
Dak kien għar, illum faċli tgħidha. U dik se tibqa' wkoll marbuta ma' ismu meta jirreżenja, u żgur. Jiena li ma naqbilx ma' Andy fuq l-argument li qed jagħmel li qisu għax ġiet l-elezzjoni u rebaħ l-elezzjoni, qisu allura spiċċa għandu xi ċertifikat dan li jistgħu nibqgħu għaddejjin f'dal-preċipizju. Eh, Jiena ma naqbilx ma'
Jekk fimt il-Robert id-darba l-oħra sew, x'qed jgħid nista' ngħidilu jien mela, għax probabbli forsi nispjega aħjar għax jien m'iniex avukat. U kienet jipprova jgħid, eh? u kienet jipprova jgħidlek hekk. Kienet jgħidlek fejn tidħol kwistjoni legali, Jiġifieri jekk kisirx il-liġi jew le, whoever, dik ħalli l-Qorti tiddeċiedi u nieħdu passi wara li tieħu l-Qorti. Fejn jidħol l-affarijiet politiku, immorru għand in-nies b'mod demokratiku u jekk in-nies jerġgħu jagħżluni jfisser illi jiena politikament m'għamilt xejn ħażin. Jien mhux qed naqbel miegħu, ngħidlek x'qal. Tajjeb interpretajtek? Hekk hu l-argument tiegħek? L-argument tiegħi. Jiena nispjega li qed jgħid. Għaliex dan hu argument li issa tieħu dimensjoni kullimkien. Ara, jiena nagħmel distinzjoni bejn l-ambitu politiku u l-ambitu legali. Se hemmhekk naqblu, se hemmhekk naqblu. L-ambitu legali bħalma qegħdin naraw, mingħajr ma nitfa' ħtija fuq ħadd ħalli nkunu ċari, għaliex intom tafu daqsi il jekk aħna verament nemmnu fis-selta tad-dritt we can't pin anyone, ejja nħallu il-kors ġudizzjarju jiddeċiedi, hemmhekk naqblu wkoll, però tajjeb jew ħażin il-kodiċi kriminali huma ċari, id-dispożizzjonijiet huma ċari u wieħed he can't run away. Dak huwa l-proċess legali. He can't run away. Jiġifieri wieħed irid jgħaddi minnu. Mill-banda l-oħra, Il-proċess politiku, u din hija fejn jiena naqla' ħafna kritika u niġi misinterpretat. Il-proċess politiku jintrabat mal-error of judgement. Mela, jiena, għall-grazzja tal-argument, għandi lil Andy fil-gabinett tiegħi u u għal xi raġuni Andy żbalja u jiena nżomm lil Andy miegħi. Tajjeb. Huwa żball, jista' jkun żball amministrattiv, jista' jidher goff, però huwa huwa żball, huwa huwa skorrettezza. Lil Andy jiena nerġa' nippreżentah quddiem il-poplu bħala parti mill-programm politiku tiegħi u l-poplu, minkejja dak l-iżball, jerġa' jagħti fiduċja lil Andy. Ma jfissirx illi dak ta' Andy ma ħadux żball. Ifisser illi l-assessment ta' dak l-iżball, ġaladarba sar, sar assessment. Però minkejja dak l-iżball, in-nies, l-elettorat hemm barra, xorta jidhirlu li fiċ-ċirkostanzi fl-assjem tagħhom meta jara t-totalità, xorta jara illi Andy għadu għadu jista' jikkontribwixxi. U allura jekk tkellem il-poplu f'dak l-istant, ma jfissirx li nħasel l-iżball, bl-ebda mod, anki jekk huwa żball amministrattiv. Li jiġri huwa li inti ladarba għandek endorsement tal-poplu, jiena ngħid li wieħed irid jaċċetta dak l-endorsement. Joe. U nagħmilha ċara, għaliex ikun hemm ħafna akkademiċi oħrajn, kollegi oħrajn li, bir-rispett kollu. Jiena qatt ma għadt illi min jagħmel reat kriminali jekk ikun hemm elezzjoni jiġi meħlus. Qatt. Ma nistax ngħid hekk qatt. Jiena qed ngħid, u nieqaf hawn, illi jekk inti tieħu żball politiku, anki jekk ma jkunx, ħafna drabi ma jkunx tort tiegħek, ikun b'ommissjoni, jiġifieri omission mhux commission, u inti tmur quddiem l-elettorat, U l-elettorat jidhirlu li anki jekk għamilt dak l-iżball politiku jerġa' jtik fiduċja. Jiena, fil-fehma tiegħi, l-iżball jibqa' żball. Ma tistax tgħid li l-iżball sar tajjeb. Però wieħed irid jieħu konjizzjoni u wieħed irid jirrispetta dak il-ġudizzju. Ok, mela, se jkollna nieqfu, però qabel nixtieq nistaqsikom, kieku intom kontu fil-gabinett ilbieraħ u ġiet quddiemkom il-maħfra ta' dan in-negozjant, Intom kontu tagħtuhielu jew le? Irrisponduni wara din il-waqfa qasira. Niġu lura nisimgħu wkoll x'qal it-tifel ta' Daphne ilbieraħ u niddiskutu, Matthew, u niddiskutu wkoll. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmilx subscribe.